Oh, mi gbogbo va nufiafia dzi. Eh, gbe me dzi be ma bia be wogblɔna be mami mami mi bia question ma. Nu ka ŋutɔŋutɔ enye mamia? Eh, ekpɔ be mi amegbetɔ mi dɔ va anyigba ya dzia ame ɖewo dzɔ so avewo me. Ame ɖewo dzɔ sɔ zogbedzi. Ame ɖewo dzɔ sɔ tagba. Ame ɖewo dzɔ sɔ kɛmɛtume. Ame ɖewo dzɔ sɔ etɔme. Ame ɖewo dzɔ sɔ etɔsisiwo me. Ame ɖewo dzɔ sɔ amume ye ame ɖewoa wodzɔ sɔ aƒume. Nenye be nedzɔ sɔ aƒumea. nànya be kadodo le mi kple gbɔgbɔ yiwo ke le aƒome me. Ewo nye ame yi ke wɔna nɔ gbɔgblɔ sɔ be mami le gbɔ. Yewo yina ɖe wɔ ge na ame yiwo ke mami dze xɔ dzi edome gblẽ, amewo dome gblẽna. Amewo dome egblẽna. Ne ame ɖe gbenya kanu wobe mami le gbɔ kɔa, egbenya va kɔa, edze be mami si awɔ ame kɔ va kanu akɔ be o yi ŋutɔ ya wɔe. Vɔ le tsã blema mele nenema o. wo la nɔ kpe ɖe ɖe amewo nu kakaka ame yi ke mi kple mi sɔ asi ye la wɔ mami nɔ. Ekpɔ be enu le keke, eza le dodo ye wo le asi trɔ le nua ŋuti kakakakakakakaka ye wòva zu hanya. Sablema na wo be mami la zi wa eɖo edo eɖa ʋa o. Ekplɔ va da ɖe hunɔ ɖe gbɔ alo mami si ɖe gbɔ. anɔ fi ma woaƒlɔ ta na wò, anɔ subɔ, woanɔ kɔnuwo wɔ, woanɔ nuwo fia wò kakakaka ne wo ke wɔe aƒe ƒomeawo va yi. Aƒe ƒomeawo ava yi be ne wotsi agba na yewo. aƒe ƒome woava yi be ne wotsi agba na yewo, woava tsi agba na mi. Gbã woakpe nu na mi kple gbɔgbɔa be mi ƒe nas, nase eƒe gbe yatse nese tɔ ne yɔe ne wòatɔ nɔ. Wotona processor me ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka gake vivia ne yi ame ɖe gbɔ gbea Ne ga le asiwò yɔ be mamee le gbɔ wa, woate wɔe nɔ le kɔsiɖa ɖeka me. Eɖewo ne wowɔ nu ma kaka ne wòavɔ kɔƒe nuwo dze gbegblẽ. Ɖokoe mlɔ na anyi kuna drɔ be yi le tɔ me eyi ɖu wɔ kple yovo wowɔ ale kple ayi wolo. Wobe be mamee wobe yovowo ne kpe ko mamee. Yovowoe wɔ mamea? Question ke me biana yovowoe ya wɔ mamea? fifia ewɔ be wobe srɔ̃wo nye mamio enuɔ ko wova wɔ nɔ vɔ ko vɔ aƒe nuwo pete gblẽ enya ne meku ŋku drɔ yovua gbɔgbɔ vɔe ne ŋku drɔ yovua ŋɔlie nenye be mami le mamio le aƒomea wole nenema wole kɔla different different different mía mamawo yewo ke wɔ gbɔgbɔwo medɔ ɖe anyi kɔ ɖe edzi wɔ ŋudɔ ɖe anyi kɔ ɖe edzia ne wokua wonana fafa ƒe ɖe tɔ me woawo tse wogava lé na sia me wɔbe mami fifia mamia ya ne wota wo ɖe gli ŋutia eɖewo tɔ abe woame adre wu ya tso dzi va kɔ ɖe anyigba indiatɔwo ƒe gbɔgbɔ yɔ senɔwo gbɔ dzina ya míawo mí gbe sia gbe míta ɖe gli dzi. Vɔ nu yi ŋutɔ la si wa ko va kpɔ nɔnɔmetata mawo be yie ko etrɔ. Ye wɔ ma mía na ameawoa, ye wogakpɔtɔ le fu kpem gbe sia gbegbe. Ese me la ɖe míanɔ yewo le aƒo me ɖe. Mía tɔgbuiwo wɔ nuteƒewo. Wogblɔna be ne eyi ɖe eŋɔliyɔƒe alo eyi ɖe edekɔnu nua, Wobe tɔ wobe amea mekpɔ sotɔ. Wobe le tɔa nu. Wobe amea mekpɔ sotɔ. Ebe tɔ me to ge wole wa ekpɔ to ge wole wa. Nu ka ta womegblɔ be ɖe mekpɔ so mɔ? Nu ka ta wogblɔ be mekpɔ ɖo aviation? Vɔ wobe sotɔ mekpɔ sotɔ. Etɔ ka ekpe le xexea me bete wu ye koe nye atsaƒu. Atsaƒu koe ƒoxla xexea bete godokpe ya mi le me domedome. Fifia ne wòaƒe ame ɖe aƒe dɔ gbesɔ ƒu me ne va dzɔ ɖe fia koa, evɔ be ezu mamisi. Ko medzi dzo ko ame ma dze xɔ trɔ kɔ ɖe kpakpakpa ko be gale mami wɔ na mo. Ya ame akpa gãtɔ dome gblẽ. Wodo fesu birabira. Wole mamia wɔ ge fia nu ke me va kpɔ nye be ame sia ame kplɔ be ablɔ le sɔ dzi lo. Mamia blɔ ɖe sɔ dzi gbɔna. Mi do dza na blɔ lo. Ablɔ le sɔ. Ya wova ha yi sɔ. Tɔgbuiwo ke wɔ ma mi dɔ kura ekpɔ sɔ kpɔa. Yɔ le sɔa dzi zɔ le. Yɔ le wo kplɔ ɖɔɖɔɖɔɖɔ yɔ le ŋkume ɖo. Enua ko wɔ nɔ vɔa fiase gake ɖo ha vi. Fiase aŋe dze me. Ɖomahi aƒo ma mi ame la ki sɔ. Mamiwoa, melɔ̃ sɔ menya o. Ame yiwo le Mawua wɔ na amewoa, womele gbɔgbɔ me o. Ta eyi wowɔ na ame ɖe le gbeɖegbewo kpɔ ya dzi ko ya ko wole wɔ vɔɖomahi ame ma le nu ma wɔ na etɔ ame to mɔ ma. Edze be wò ame yi ŋutɔ le mamia wɔ na amea, edze be nànɔ gbeɖiɖi ɖe se ɖe to me. Fifia gbeɖiɖi yi ke se ame akpa gãtɔ le nye be Wotu gbe ɖo kple na ɖo via ɖe ŋɔtime kple tome nɔ ase gbeɖiɖi ɖe sia ɖe. The fig one tse le ese ge. Gake ne edzɔ, edzɔ kple gbeɖiɖi atɔntɔa, kaka nasɔ zikpui na na ye ko gbeɖiɖi atɔ le vava, ko be wɔ ale, wɔ ya ale, eye ale wowɔna ye ke

Vodua ɖe o eye wò ŋutɔ nye mamia hafi mewɔ ɖeke kpɔ. Nɔvinye, ehiã na mi be míadze si nuɔ. Menye be yewo la wɔ WhatsApp koa? Ne wò tsɛ va eka ame ɖe gblɔ le agbalẽ ɖe me kpɔ koe akɔ va nɔ asi tɔ akɔ be eyae yi nyaa. Ne le nua fia anɔ ŋkunye anɔ agbalẽa me kpɔm a. tɔgba zu ma me ne tsa be we ya ema me le igbɔ straight for the spirit ele kaka gbɔgbɔ agbɔ so straight no gblɔ ba la kpae vɔ wo ŋutɔ me le ndege se biabia nye be ne ku na drɔ va na me ɖe na me wo va gbɔ nu kaƒe alo nu wɔƒea ava dalɔ anyɔ avia kanu ne amewo le layi me anɔ alɔ dɔ la. Vɔ ne game su ɖewo le la, ne li asi ku me adzo yi gbɔgbɔ me, ne gbɔkɔ agblɔ nya rrr ta. Fifia mía pete ya míele ga dzi kɔ tso mía tɔgbo me mawuwo gbɔ ta. Aleke míawɔ akpɔ ga ya ko dzi míle? Vɔ aleke wò ŋutɔ awɔ lɔki ne nɔ ŋutsu ya mele dzi o? Leke awɔ awɔ mamidɔ? eh, ne ge ɖe mamixɔ me blema blema tɔntɔntɔ woƒe mamixɔ mea ɖomaye kplɔ vi tukui ɖe ko akpɔ woli se da ɖe dzi ye wodzɔ amekpakpe za edzɔdzɔa wodzɔ mamia za kpekpekple koe le kplɔa dzi ɖe gama Yewo gbugbɔ ɖo kplɔa ha vivi, pɔɖa, lavinda, enu ʋuʋuiwo. Ekplɔ ma ŋutɔe nye gbɔgbɔa. Ye wokɔ dekorati xɔa me evɔ. Gake ne ege ɖe ame ɖewo ƒe xɔ me fifia, woƒle bebi fu wòkɔkɔ ale ɖe abe wode batri me. Ne woɖo xɔa me wogbe akɔ asa ko. Wii na wii kɔ ke ya gana be wii lo wii lo be mamiwo ata le nu ƒo. Kpɔ ɖa. It is wrong. elabe meda ame ɖe memamixɔ me le asia me akpɔ nye mayɔ ŋkɔ o be mava mi yeye memamiɔ ɖe woƒona nu mi ge ɖe xɔa me kɔa edze ebe edze klo osi pafe lavinda ɖewo ke mele kpɔ ya kɔkɔ asi kɔ ɖo ekplɔ vi ɖe le gbɔ dzi kɔa ye ko enu enutata ke wole gama ya ko dze kɔnye ŋɖe si ayam ɖe si oh, be, eh, kaka mi le xɔme ya megbe ɖe megbɔ ɖokɔ nye bebe ne nye be enu ya ŋutɔ le nu ya wɔ tututu ne ɖe fia ko ɖoko mi be mi doko gbogblea ko ɖo ako ke batri gã aɖe le me dzi me ye kpɔɖa woɖe do ɖe nua me dzi me sɔ batri de nuwo de kɔmanda le kplɔa dzi ta ne wo asia lea ke nua dze vava wo be mami ekpea

Yɛ be sea ne nɔ gbɔ nɛ gbɔ va ya va nɔ ɣe ma enyɛ ma ma nye ke dje etɔ nye alufa be nɔa ame ɖo ko so na djidji ƒe minista kpla mɔ wa wo wɔ me sɔ be te da ɖe ma ma nya gbɔ le batua me le gama ta ne ƒe trɔ la ma ma nye nana nuɖuɖu se ma nɔ be te amewo ɖo na ga ɖa wo nana nuɖuɖu se ma nɔ vɔ be woawɔ mami nɔ kɔe be mami agatsi amea gbɔ wole gama ne le ko yɔ be mami wa be aɖu nui se be aɖu dɔkugbi yeaɖu gblẽ kple sopa o mele teƒe o nya nye be mele teƒe o ne amea megbenya le xɔ megbenya le si woawɔ nua da ɖe mɔƒo ɖe ƒle lavinda woame etɔ̃ blavinda vovovo etɔtɔtɔ ele wɔme asieke, pɔɖa vovovo etɔtɔtɔ ele wɔme asieke, nadzi klala, nadzi aƒuta ke, adzi aƒume loklovi, adzi aƒuta ekpekui mɔ. Evɔ ko nafi si numɔ na ame adzoe nakɔ ne lɔ pɔɖa kple numɔ dzoe sefini gbɔgbɔ ala amea mee mele atsi kpakpɛ ame le xɔa me. So ne ko amea ŋuti. ye efia kɔ yewo ke wòagbenye nɔ nyinyi kɔa, se fi ni. Fifia amewo le wo le mamiwɔ ga, ye wodro na nuwo ɖe agba me tɔrɔ tɔrɔ tɔrɔ. Wobe wodza de nu tɔ. Wova ɖo aƒu ata vɔ. Hafi wova le akɔɖu kple mɔ fui le aƒuta kea me. Bokɔ nu yina na mami le tɔme. Heard of that? Cut the head of that, amegã, magava yi dzi na wò emegbe, tsao.